Иуӕндӕсӕм ахуыр. Одиннадцатый урок. Фатимӕ ӕмӕ Мисурӕт ныхас кӕнынц. Фатимӕ и Мисурӕт беседуют. Изучив материал этого занятия, вы узнаете, как спросить собеседника, что ему нравится или не нравится,

Ныхас кӕнын. Беседовать, разговаривать. Мӕ фыд ӕмӕ мӕ мад ныхас кӕнынц. Мой отец и моя мать беседуют. Am. Здесь. Ам мӕ зӕрдӕмӕ цӕуы. Здесь мне нравится. Фыццаг. Первый. Мах цӕрӕм фыццаг уӕладзыджы. Мы живем на первом этаже. Хатт. Раз. Ӕз ам фыццаг хатт дӕн. Я здесь первый раз. Уӕрӕсе. Россия. Ӕз Уӕрӕсейы фыццаг хатт дӕн. Я в России первый раз. Кавказ. Кавказ.

Цал азы дыл цӕуы? Сколько тебе лет? Аз, азтӕ. Год. Дӕс азы дыл цӕуы? Тебе десять лет? Дыууын. Двадцать.

Дууын дыууӕ азымыл цӕуы. Мне двадцать два года. Институт. Институт. Ӕз институты ахуыр кӕнын. Я учусь в институте. Фӕсарӕйнаг ӕвзаг. Иностранный язык.

ил ыл ууыл на нем о нем ему фондз азы йыл цӕуы ему пять лет Кӕимӕ? С кем? Кӕимӕ цӕрыс? С кем ты живешь? Дада, дадата. Дедушка. Ишь мын дада. У меня есть дедушка.

Ӕфсымӕр, ӕфсымӕртӕ! Брат! Ис ма мын ӕфсымӕр дӕр? У меня есть еще и брат.

Ӕз Цыколайы цӕрын. Я живу в Чекале. Урсдон. Урсдон. Сымах Урсдоны цӕрут? Вы в Урсдоне живете? Цъӕй. Цъей. Цъӕйы фӕззыгон тынг рӕсугъд у. В Цэе осенью очень красиво. Аныхас кӕнӕм. Зӕхх кӕм цӕрыс, кӕцӕй дӕ? Алагир. Алагир. Цыкола, Чикола Урждон, Урждон Цей, Цей

Сказать о своем возрасте можно так. Мӕныл цӕуы дыууын фондз азы. Мне 25 лет. Фондзы мӕ ссӕдз азы мыл цӕуы. 25 лет мне. Цӕуы мыл нудӕс азы. Мне 19 лет.

двадцать шесть дыууын ӕхсӕз двадцать семь дыууын авд двадцать восемь дыууын аст двадцать девять дыууын фараст тридцать артын

Мисурӕт, дӕ зӕрдӕмӕ цӕуы Ирыстон? О, Ирыстон мӕ зӕрдӕмӕ тынг цӕуы. Фыццаг хатт дӕ Кавказы? О, фыццаг хатт. Уӕрӕсе дӕр фыццаг хатт дӕн. Мисурӕт, ахуыр ма кӕныс? Нӕ, ахуыр нал кӕнын. Ды уазы скъолайы кусын, ӕмӕ дыл фӕлазыдзӕн. Цӕуыныл дыууын фондз азы, мӕныл та дыууын аст азы цӕуы. Ды та кӕм кусыс? Ӕз институты кусын фӕсарӕйнаг ӕвзӕгты ахуыргӕнӕгӕй. Фатимӕ, моймӕдзыдтӕ? О, моймӕдзыдтӕн. Бинонтӕй дын цы ис? Иу лӕппу нын ис мӕ цардӕмбалимӕ, дыууӕ азы йыл цӕуы. Ды та моймӕдзыдтӕ? Нӕ, моймӕдзыд нӕ мадӕн, ӕмӕ кӕимӕ цӕрыс? Ис мын дада, нана, мад, фыд, хо ӕмӕ фсымӕр. Бирӕ бинонтӕ тынг хорз у, амондджынӕй цӕрут. Бузныг, сымах дӕр амондджын ут.

Паддзахады Кавказы О, фыццаг хатт. Уӕрӕсейы дӕр фыццаг хатт дӕ. Мишурат, ахуыр ма кӕныс? Нӕ, ахуыр нал кӕнын. Дыууӕ азы скъолайы кусын. Ӕмӕ дыл цал азы цӕуы? Цӕуы мыл дыууын фондз азы. Мӕныл та дыууын аст азы цӕуы. Ды та кӕм кусыс? Ӕз институты кусын фӕсарӕйнаг ӕвзӕгты ахуыргӕнӕгӕй. Фатимӕ, моймӕдзыд дӕ? О, моймӕдзыд дӕн. Бинонтӕй дын цы ис? Иу лӕппу нын ис нӕ цардӕмбалимӕ. Цӕуы йыл дыууӕ азы. Ды та моймӕдзыдтӕ? Нӕ, моймӕдзыд нӕма дӕн. Ӕмӕ кӕимӕ цӕрыс? Ис мын дада, нана, фыд, мад, хо ӕмӕ ӕфсымӕр. Бирӕ бинонтӕ тынг хорз у. Амонджынӕй цӕрут.

сколько лет детям собеседника побеседуйте друг с другом салажы сӕу да лӕппуйыл чызгыл ды уазы

спросите собеседника о его семье что он ответит бинонтӕй дын цы ис иу лӕппу нын ис мӕсӕрдӕм балимӕ

Мадызӕрдӕ сабийӕн хур, фыдызӕрдӕ мӕй. Сердце матери для ребенка солнце, сердце отца луна. Подведем итоги. Проверьте себя